שלמעלייכעם פון טעמפע, זיץ איך מיר דא אין שול, האב איך דא געכאפט א מענטש וואס איז דא געקומען שארט טערם דינגען א הויז, גייט און הערן וואס ער האט צו זאגן, מענטשן ווילן אייביג הערן פון אנדערע פערספעקטיווס, הערטס און האטס הנאה. סאו דא האט מען אים, שלום עליכם, וויאזוי הייסטו? מיין נאמען איז ארי גרינפעלד, איך בין די באבוס פון גרין טאטש קאושער דיווייסעס, אונז פארקויפן כשר'ע עם פי טרי פלעיערס, אונז האבן יעצט געמאכט אונזער כשר'ע סעלפאון, די מיינדפאון, דאס איז וואס איך בין. אז דאס איז די מיינד פאון און זיי האבן מיר איינגעפלאגט אין א טשארדזש, האסט עס דא, כ'ווייס נישט קענסט עס זען אדער נישט באט דאס איז עס, לאמיר עס צוריק איינפלאגן, מוז נישט טרעפן אן קיין בעטערי באלד, הגם די בעטערי לויפט. זאלסט לאמיר צוריק לויפן צו טעמפע, וואס האסטו צו זאגן? ווייל דו ווייסט וויפיל איך האב אריינגעטאנט אין טעמפע אין די ביגינינג, כ'האב אסאך נאכגעטשעקט די פראגרעס און כ'בין דא געווען וועי וועי וועי אין די ביגינינג פאר א שבת דעמאלטס, דעמאלטס איז ממש געווען, די הייזער זענען געווען, אלעס איז געווען, דאס וויל זאגן מ'האט דעמאלטס אנגעהויבן, געהאלטן שוין טיף אינמיטן דעם בויען די הייזער, באט ס'האט קוים געווען מענטשן, קוים קוים קוים געווען א מנין פון היימישע מענטשן, אזוי ווי דו ביסט שוין דעמאלטס דא געווען, אויך ביסט געווען פון די ערשטע ערשטע מענטשן דא צו קומען, און עס איז ממש געווען, כ'רעד פון א אידיש, פאר א אידישע לעבן איז ממש געווען א ארץ לא זרועה. למעשה בין איך יעצט צוריק געקומען דא כמעט צוויי שפעטער מיין איך, די פלאץ האט א אנדערע פנים, איטס טאטעלי דיפרענט, מען האלט יעצט ביי, כ'האב נישט גענומען יעדעמ'ס נאמען און אדרעס, באט כ'מיין מען האלט דא לויט מיין חשבון ארום טווענטי סעווען טו טערטי פול טיים. משפחות איז וואנדע? דרייסיג? wow! דריי מיליאנען מענטשן. סאו עס מיינט סאו ס'איז דא צוויי בתי מדרשים איינס נוצט מען נאר שבת, די איין בית מדרש זיצן אונז דא עס איז א הערליכע בית מדרש דעמאלטס האט מען געדאווענט עפעס א האלבע שול, דא איז הערליך א שיינע ארון קודש, ביוטיפול ביוטיפול ביוטיפול מיט ספרים, קאפי, אלעס איז צוגעשטעלט, און. כ'בין דא געקומען פאר די הכנסת אב תורה וואס שימי סירקוס האט געמאכט מיט די גאנצע פאמילי און זיין נעפיו, סאו כ'בין געקומען. עפעס נישט נארמאל, דו וואקסט ארום דא, דו זעסט היימישע משפחות וואקן ארום, קערידזשעס, ס'איז דא א סקול, מ'האט יעצט אנגעהויבן די סקול דא פאר די קליינע קינדער, ס'איז דא א חדר פאר די קליינע קינדער, די פראגרעס איז דזשאסט אנבעליוועבל. סקול שנעקשי איז דא אביסל עלטערע עידזשעס אויכעט, ס'איז דא פון די עידזש פון נײַן, יא. וואו. סאו דאס איז פאר מענטשן וואס ווילן א היים אויפן, ס'איז בעיקר אינגעלייט, איך האב געקויפט שוין א הויז אין מאנסי, איך קאנסידער דא צו קויפן נאך א הויז און אפשר דאון די ליין אויב ס'שטעלט זיך גוט אויס צו קענען אראפמופן, באט אינגעלייט, איך זעה נישט וואס האלט זיי אסאך, אסאך פון זיי האבן אפשר א זאך וואס האלט זיי צוריק באט ממש פארוואס נישט מאכן די מאוו, קענסט דא באקומען א הויז פון טרי האנדרעט ענד פיפטי טאוזענט דאלערס. אפטו פאר סאמטינג איי טינק, פאר די גאר גרויסע וואס רוב אינגעלייט דארפן נישט, באט כ'בין ארום געפארן דא מען בויט הערליך שיין, באקומסט א דריי פיר שטובעדיגע דירה, איך בין איינגעשטאנען איינע פון די הייזער, ס'איז א חלום פאר א מענטש אין מאנסי, נאכדערצו האסטו א מוסדות, סאך אנדערע פלעצער איז אביסל א טשעלענדזש מיט די מוסדות, דא האסטו א גוטע מלמד, כ'בין אליינס דא געזען דאווענען, יעדן טאג, די מענטשן זענען די מענטשן זענען אויך זייער זייער זייער צוגעשטעלטע מענטשן, דאס מיינט האסט דא פון חק אידן, דף אידן און זכרי אידן, האסט יעדעם איינעם דא, אלע מיני מענטשן, יעדער איינער איז דא צוזאמען צאמצושטעלן א הערליכע הערליכע פלאץ, כ'בין געווען דא, כ'וויזיטן די נייע גראסערי וואס מ'גייט עפענען. מען לייגט דארטן אריין אסאך צייט זעה איך, און איך האב פריער געזען די באבאס דא רעדן מיט די איי טי גאי אפילו וואסערע סקרינס און וועלכע זאך מען דארף אריין לייגן, ס'איז זייער סיריעס, ס'גייט נישט זיין קיין ריזיגע בינגאו נאך, באט ס'קוקט אויס ס'קומט עפעס גוטס, אויך א בוטשער מיין איך האט ער, סאו פלייש מיט עסן די בעסיקס איז דא, נו וואלמארט איז ממש אראונד די קארנער, און איך קען געבן א קליינע סיקרעט, כ'האב אפילו געדארפט אנקומען צו די אורדזשענט קעיר. סטרעיט עקראס די סטריט, די עירדזשענט קעיר, אריינגעגאנגען ביז פֿינף צען מינוט געווען אינדרויסן. ס'איז סורפרייז ווייל יו ט ביסט צוגעוואוינט דו גייסט אויף וועקעישן אדער דו גייסט צו א נייע פלאץ, יו דאונט האוו עניטינג. יא, די קאנסעפט פון דזשענעראל אינפראסטראקשער, כ'האב שוין געמאכט א ווידיאו פון דעם, איז דא. ס'איז א אויפגעבויטע שטאט, סופערמארקעטס, דאקטארס, עניטינג וואס א אידישע פעמילי דארף האבן. איך קען דיך נעמען צו א ליסט פון אנדערע געגנטער וואס איך בין שוין געגאנגען וויזיטן אדער איך בין געווען וואס איך ווייס מענטשן זענען געגאנגען וויזיטן, נישט אז איך מאך זיי אוועק, יעדער איינער דארף וואקסן און יעדע פלאץ איז נאך א וויכטיגע זאך, באט די פאקט אז די קאנסעפט אז דו האסט דא א וואלמארט, נישט סתם א וואלמארט אזוי ווי אין סאמער אין מאנסי, עפעס א אויסגעקראצטע וואלמארט וואס טוט א טובה יעדן טאג וואס עס איז אפען, מ'רעדט דא פון זיי האבן פרוטס און וועדזשטעבלס א געהעריגע פול סעקשאן, זיי האבן נארמאל קליידער וואטעווער אלע זאכן וואס מ'דארף, זיי האבן אפילו א כשר אייל האב איך געזען, ביזנעסעס האבן א מורא'דיגע אפערטונעטי, למשל כ'וועל דיר געבן א עקזעמפל, אפיס ארבעטערס, מענטשן מוטשענען זיך זייער שטארק אין מאנסי און אנדערע געגנטער מיט אפיסעס, אקעי, ווייל זיי עמפלויען מענטשן און ס'דא אזויפיל סופליי אז עני מענטש קען עני טיים ארויסגיין און טרעפן א צווייטע אפערטוניטי ערגעץ אנדערש. סאו, איך טראכט יעצט אין מיר אז ס'איז זייער א גוטע אפערטוניטי, האסט דא די די פערציג פופציג מענטשן וואס גייען דא וואוינען די נעקסטע האפפולי יאר, און נאכדעם וואקסן מער און מער, באט זיי זענען סאך מער לויעל, קענסט קאנסידערן צו אריבער סוויטשן. ס'איז דא מענטשן וואס וואס ארבעטן פאר ביזנעסעס אין ניו יארק, דזשאסט טו בי קלעיר, באט לאמיר. רימאוט ווארקערס. יא, לעט מי דזשאסט אסק יו ממש אין. א מינוט, וואס קענסטו זאגן אויף דער פלאץ? די מעלות? די דאונסיידס? וואט דו יו סי אלס א גאסט? איך וואוין שוין דא פאר אלמאסט טרי יערס סאו איך זעה נישט אלעס וואס דו זעסט. ממש אין סאו סיקסטי גיימיר סעקאנדס. אנהייבן מיט די מעלות, לאמיר טראכטן. די מעלות איז זייער זייער גוט. קודם כל די וועטער איז זייער געשמאק. יעצט אביסל יומעט, סאו די מענטשן וואס קענען נישט לעבן פאר פֿינף מינוט מיט יומידיטי וואלט איך גע'עצה'ט קודם צו קומען פאר א שבת צו זעהן אויב זיי קענען טאקע נישט לעבן מיט יומידיטי, באט ס'איז זייער שיין, ביינאכט ווערט אביסל קילער און די געגנט, כ'ווייס שוין רוב מענטשן קענען זיך אויס אזוי שטארק מיט וויאזוי ס'ווערט געבויט, ס'איז אזוי ווי פול מיט קליינע הייזער אין שיינע סירקלס אדער אין גראדע גאסן, ס'איז ארומגענומען מיט א געיט, סאו ס'קומט אויס ביינאכט דא וואוינען נאר געוויסע עידזשעס פון גוים, דאס מיינט ס'וואוינען רוב פון די מענטשן וואס וואוינען דא זענען גוים האב איך געזען, און ס'איז א געוויסע עידזש גוים, ס'איז זייער רואיג, ס'קומט אזויווי זיבענע ביינאכט, ספעשעלי יעצט אין די ווינטער שוין פינעווע, ס'איז שטיל, ס'איז שטיל, ס'איז שטיל, דו קענסט רואיג וואקן שפאצירן, ס'איז עכטע שטילע גאסן, באט דו פילסט נישט ווי דו וואוינסט אין א דעזערט, ס'דא זייער אסאך מאל דו ווילסט שטילקייט און דו דארפסט גיין מופן ערגעץ ווי דו זעסט נישט קיין מענטשן, ממש דיר טוט עס צו וואקן אויפן גראז ווייל ס'איז אזוי שטיל, ניין ס'איז האלבוועגס לעכטיג פון די שיינע סטריט לייטס און ס'איז שטיל ממש ווי אין קאנטרי סטייל ס'איז מורא'דיג האסט פאלמס שיינע לעיקס אלל אווער. וואס האבן זיי? דו זאגסט וועגן די גוים, וואס זאגסטו? דו האסט געזען ביי די גאנצע סערעמאני וואס מ'האט דא געמאכט, די גוים האבן מיטגעארבעט גאנץ פיין און ליידער, ניין? ס'איז געווען זייער סורפרייזד, ס'איז געווען זייער סורפרייזד, איך מיין אז אין מאנסי און אנדערע פלעצער האסטו מער רעזיסטענס ווען דו טוסט אזא מין זאך, און דאס איז אויך טאקע די מענטשן וואס וואוינען דא, זענען די שטילערע רואיגערע גוים דאס מיינט צו ער האט זיך עפארד רענט פון פון כ'ווייס וויפיל ס'קאסט די רענט אדער עפארד זיין מארגעדזש אזא גוי מוז ארבעטן האט פעמילי כ'בין דורך געפארן כמעט יעדע האט מיר געוויזן ביי ווייל זיי האבן געזעהן א ווייסט מ א רענטל קאר דרייעט זיך דא מן הסתם איז א נייע מענטש כ'האב געטרייט צו פארן שטאט זאגסט מיר כ'זאג סארי טאמער כ'בין אמאל געספיד באט כ'האב געטרייט צו ביהעיוון און רעספעקטן די פלאץ, באט איינע פון די מעין זאכן וואס איך האלט צו א מורדיגע מעלה אפערטוניטי פאר די פלאץ דא, און איך האב עס שוין געזאגט אסאך מאל און גיי עס ריפיטן נאכאמאל, איז די פאקט אז דו האסט בערך אַכט הונדערט געבויטע הייזער דא. ס'איז נישט קיין דמיון, ס'איז נישט קיין אינוועסטער וואס זאגט דיך צו הייפאטעטיקלי אז מ'גייט דא בויען, די ערליידיגע שטח וואס דו זעסט דא גייט אפשר אמאל זיין א פלאץ, און גיב מיך יעצט קעש און איך גיי עס קיינמאל נישט בויען. די פאקטן ליגן אויפן טיש און די הייזער זענען געבויט, קענסט קויפן יעצט א ברענד ניו הויז וואס זיי האלטן נאך אינמיטן בויען נאך הייזער, אדער קענסטו גיין און קויפן פון א גוי איינע פון די אַכט הונדערט הייזער וואס שטייען שוין דא. אויב ווילסטו מופן יעצט קענסטו יעצט מופן, ווילסט מופן א האלב יאר קענסטו מופן א האלב יאר, אין א יאר ארום אפשר וועט עס שוין זיין אביסל טייערער באט די קענסט דעמאלטס אויך מופן. די ווייסט פונקטליך וואס די האסט צו באקומען דאס מיינט די ווייסט וועגן מוסדות די ווייסט וואס איז דא ניין ס'איז נאך נישט מאנסי דא ס'איז נישט דא קיין סטעיק האוזעס דא ווי די קענסט גיין יעדע יעדע שני וחמישי ס'איז נישט דא קיין רעסטעראנטס אויף א ווי די קענסט גיין יעדע דאנערשטאג נאכט א ווערייעטי פון צען רעסטעראנטס די געסט אויף אביסל פון די קאנוויניענס וואס ביסט צוגעוואוינט אין מאנסי באט כ'מיין אז די בענעפיטס זענען סאך סאך סאך סאך מער.

ווען דו געסט אריין ספר תורה אין א קהילה שול וואס האט שוין צוואַנציק ספר תורות ווייסטו אז דיין ספר תורה גייט ווערן גענוצט בערך, נאר עס גייט ווערן געליינט דורכן יאר באט ממש אויף עז נעסעסערי, ס'מאכט אבער, ס'איז זייער א הייליגע געפיל וואס יעדער האט, אבער ס'נעמט צייט, ס'איז נישט, ס'איז נישט די זעלבע ווערסעס דא וואס מ'האט נאך קיינמאל נישט געהאט קיין אייגענע ספר תורה, מ'האט געהאט געבארגטע ספר תורות אויב איך פארשטיי גוט ווייל מ'האט דאך שוין עפעס געליינט, באט ווען מ'האט צוזאמגעברענגט האט יעדער געפילט ווי ס'איז א בוסט פאר די קהילה, מיין טאטע האט מיר געזאגט אז אהער קומען דא מחזק זיין די קהילה, געפילט ווי ער קומט אהער און ער גיבט אזא בוסט פאר די פלאץ, די מענטשן האבן ארויסגעקוקט אויף דעם, ס'איז געווען זייער ס'איז דעפענעטלי געווען א חיזוק, אבער די קוועשאן איז, חוץ חיזוק פוינט, האבן ענק הנאה געהאט, וואס איז געווען ענקע עקספעקטעישאנס ווערסעס ריעליטי, ווי מען זאגט. אונז האבן געוואוסט פארדעם אז ס'גייט נישט זיין דאס הכנסה אויף תורה פון ניו יארק, דאס מיינט צו האבן נישט דא קיין הכנסה אויף תורה טראק, וואס מען באשטעלט, אלעס איז מער האומי, ס'איז אביסל לאוער סקעיל, אזוי ווי איך האב דיר פריער געזאגט ס'איז נאכנישט דא די סטעיק האוזעס מיט אלע רעסטעראנטס א דאנערשטאג נאכט, ס'איז נאכנישט דא אלע זאכן, סאו אונז האבן זיך געוואונדערט צו זען וויאזוי די עולם גייט אפהאלן א נייע פראדזשעקט הכנסת ספר תורה, עס איז נאך קיינמאל נישט געווען, און לעטס סי האו איטס גאנא בי, באט איט וואס דזשאסט ביוטיפול, יונגעלייט האבן געמאכט א טראק, זיי האבן געמאכט א חופה, מען האט אויפגעשטעלט א טענט אין די בעק פון די שול ווי מען גייט מאכן די מקווה. און יעדער איז דא געווען צו העלפן, מ'איז דא געווען, יעדער געמאכט א פאוז אויף זייער זונטאג, זיך מיטגעפריידט, און זיך געמאכט אז די געסט פילן קאמפארטעבל, זיכער געמאכט אז ס'איז דא אלעס מ'דארף, און טאמער מ'האט נאך עפעס געדארפט האט יעדער שנעל צוגעלייגט א האנט צו טון, וואס איט וואס ווערי האומי און זייער געשמאק. כ'גיי דיר יעצט לייגן אין די ספאט, כ'הייס דיר דאס אפרישיעטן באט כ'גיי עס סייווי טון, קענסטו זיך זען דא וואוינען עט סאם פוינט? איך קען מיך זען דא וואוינען. איך האב נישט קיין פראבלעם דא צו קומען וואוינען, אזוי ווי איך האב דיר געזאגט שוין צוואנציג מאל זעהט ווי איך האב פונקט געקויפט א הויז אין מאנסי ממש פאר ס'האט זיך אנגעהויבן די גאנצע זאך פון מופן, סאו איך האב ממש געקלאוזט ווען ס'קען זיין אז איך פארזעה סערטען טשעלענדזשעס דאון די ליין באט איך זעה נישט פארוואס איינער וואס אויב ער מיט די רייט מיינד ער ווייסט פון פארדעם וואס ער גייט אריין קומט אהער פאר א שבת קענסט אפילו אהער קומען פאר א חודש דינגען א הויז דו זעהסט וואס איז יא דא און וואס איז נישט דא קיינער רעדט דיך גארנישט איין קענסט אין פֿופֿצן מינוט קומסט דא אריין קענסטו זעהן פונקטליך וואס עס וואס ס'גייט דא פאר, איך זאג אזוי ווייל כ'בין שוין דא געווען צוויי מאל, כ'האב מיטגעהאלטן די ארגעניק גראוט וואס די פלאץ האט, און כ'בין ממש נספעל פון וואס די אינגעלייט האבן אויפגעפולט, דאס איז, עגעין, ס'איז נישט א אינוועסטער, ס'איז נישט קיין חסידות, ס'איז נישט איינער וואס בעקט עס אדער שטופט עס מורא'דיג שטארק, צו קענען פלעינע מענטשן, ס'איז דא די דרייסיג אינגעלייט האבן געקענט אפפולן אזא בית מדרש, אזוי אהערגעשטעלט, נאך שענער ווי אסאך אנדערע בתי מדרשים אין מאנסי וואס האבן סאך מער מענטשן. איז ביוטעפול, ס'איז זייער שיין, ס'איז זייער רואיג, זייער געשמאק, דו פילסט א קאמיוניטי, און נישט נאר איך זאג עס, אסאך פון די מענטשן וואס פארדעם פון מיין פעמילי זענען געווען סקעפטיקל איבער די פלאץ, זיי זענען קיינמאל נישט דא געווען, נאכן אנקומען דאנערשטאג האבן זיי געטראכט, נע, איך קען דא קומען וואוינען, פרייטאג האבן זיי שוין אנגעהויבן זען אביסל מער, שבת, ביי זונטאג זענען זיי געווען, איך קען אפשר עקסטענדן מיין טיקעט? רוב פון זיי. זייער שיין, אקעי, כ'גיי דיר נישט אויפהאלטן פאר אייביג, זאלסט, איך מיין דו דארפסט שוין באלד כאפן די פליגער אהיים. יא, כמעט, נאך א פיצי. זאלסט האבן אסאך הצלחה, און מ'וועט זיך צום ווידערזען ווי מ'זאגט. בעזהשם. זייט געזונט.